Mae rhai bobl wedi penderfynu mynd i brifysgol arbenigo mewn maes ac wedyn yn llwyddo i ddod â'r maes yna nôl i'r stafell ddosbarth i newid gwahaniaeth, i agor meddyliau blant o ran beth gallen nhw wneud a sut gallen nhw ymddiddori yn rhywbeth. Os edrycha i ar 'y mhyncie dwi'n 'u ddysgu. Mae, mae jyst gweld disgybl y, y, yn dod yn fyw gyda drama ac yn penderfynu dilyn hynny wedyn fel gyrfa. I fi, dwi wedi rhoi blas iddyn nhw ar rhywbeth sydd wedyn wedi penderfynu ar ba'r lwybr maen nhw moyn dilyn am weddill i bywyd nhw. Mae hwnna wedyn yn neud i chi deimlo bod chi wedi bod yn rhan o ddatblygiad unigolion a dyna beth yw e. Dyn ni gyd yn rhan o ddatblygiad. Ma, ma, mae ein berthynas gyda'r cartre a gyda'r ysgol i sicrhau wedyn bod gyda ni dinasyddion y, y dyfodol. Nes i ddechrau off fel athro arferol, fel pawb arall, a pum mlynedd hapus o addysgu fel athro. Wedyn dath cyfle i fi ddod yn is-bennaeth y chweched yn Ysgol Glantaf, Um, a mi oedd yn cyfrif wedyn i weithio gyda staff profiadol oedd eisoes yn y swyddi. Um, a wedyn, oedd y profiadau hynny wedyn yn gweithio gyda blwyddyn deuddeg a chylch droi mewn i dair o'r ddeg. Felly oedd e'n dda i weld disgybl yn hun. Dath cyfle wedyn i fynd am swydd uh, pennaeth blwyddyn saith, oedd hefyd yn swydd pontio. Roedd Reina wedyn yn profiadau ysgol gyfan, Um, mae nhw'n traws sectorau, mae nhw'n traws cyfnodau allweddol. A reina wedyn, nath roi'r cyfle i fi ymgeisio am swydd wedyn, pennaeth cynorthwyol. A dries i mi o swydd fan hyn yn Llangenwyd, mi ges i'r swydd, ac felly des i yma wedyn gyda'r rôl academaidd yn cyflwyno'r bac, ond hefyd wedyn gyda'r ochr fugeiliol, edrych ar systemau bugeiliol, cyfrifoldeb dros cyfnod allweddol tri a gweld sut oedd hynny'n datblygu. Yn gloi iawn, daeth cyfle wedyn i fi ddod yn ddirprwy yn yr ysgol, ar ôl tair blynedd yn y rôl yna, yn cyrraedd y rôl yma fel Prifathro Llangynwyd, a nawr a, ar siwrne newydd, um, a daeth dwi'n edrych mlaen ato'n fawr. Mae'r cyfrifoldeb o ddod yn brifathro yn rhywbeth dwi ddim yn meddwl allech chi baratoi tuag ato. Um, Mae e'n cyffrous. A mae 'na elfen le dwi'n teimlo mae 'na gyfrifoldeb gen i fi i sicrhau bod pob disgybl yn yr ysgol hon, a phob aelod o staff, yn cael tegwch. Ac yn llwyddo. Ond mae hefyd yn rhywbeth doedden i ddim yn sylweddoli byswn i'n neud os edrychwn i nôl fel o'n i'n dechrau off ar 'y ngyrfa. Ond wrth gamu trwy'r cyfrifoldebau ar hyd y blynydde, i chi'n cael blas am bethau eraill, am brofiadau newydd, sydd wedyn yn cael ei asio gyda'i gilydd i chi sylweddoli, wel, un cam sydd nesaf, hwnna yw swydd uwch arweinydd yr ysgol gyfan. Egwyddor uh, pwysig i fi wrth arwain yr ysgol hon yw i sicrhau bod pawb yn teimlo'n rhan o, o dîm. Mae e gallu teimlo yn frawychus wrth ddod mewn i'r proffesiwn, bod chi'n sefyll o flaen y dosbarth, o flaen cynulleidfa o 30 o ddisgyblion sydd yn aros am addysg, ond fel cyn athro drama, dwi'n un o'r bobl 'na sy'n meddwl, wel, chi yw'r actor, chi yw'r person sydd yn perfformio, chi yw'r person sydd yn ceisio tynnu'r gynulleidfa 'na mewn i'r byd yma chi'n ceisio cyfleu o'i blaen nhw. Ond fel unrhyw actor, chi ddim ar ben eich hunan. Mae yna dîm o bobl tu ôl i chi. Os mae gennym ni dîm hapus o staff, bydd yn golygu wedyn bydd gyda ni tîm hapus o ddisgyblion, a, a dyna'r nod.